Ve yaşuly adyňyzy aýdyň özüňiz. Ay Halmyrat. Soyunov Halmyrat. Garaz Halmyrat. bugün biz siziň hemmäňizi täze ýylyňyz bilen gutlajak we de birnäçe sözler aýtjak. Ýaşuly siz başlaň. Birinji. Ha, bolar. Sag bol Çemen. Birinjene silap çagyranyň üçin e, şu duşuşyga ýa-da gepleşige. Hä, ikinjiden bi bir Täze ýylyň öňüsyrasynda adamlar bir sylanşýan, hormatlanýan adamlar bilen birek-birege gutlaşmak bir gowulygyň, ýagşylygyň alamaty, bi bir däp ýa dessur diýsegem boljak, sowet zamanyndan bäri gelýär, ir döwürden bäri. Şonuň üçin Çemer, ilkinji nobatda men seni ýetip gelen täze ýylyň bilen gutlaýyn. Saňa berk jan saglyk, maşgalaňyza agzybirlik, elmydam gülüp oýnap gez, Aýdanyňyz gelsin ýaşuly sag bol. Bile bolsun. Şony aýdaýyn diýdim birinjiden. Ikinjiden şu taýdan halkymyza-da täze ýyl arzuwlaryny bizden ýüzlenmekçi Elbetde, iki müň ýigrimi bäşinji ýylam, beýleki ýyllardan bir kän tapawudy ýok. Agyr ýyl halkymyz üçin, ýyl-ýyldan halkyň gerdenine düşýän agyry daşy ýeterlik. Ýöne adamlar indi düşünerçe wagt boldy, köp ýerlerde indi düşünip hem hereket edip başladylar. Ine, şol işlerde seniňem goşandyň bar, Çemen, sag bol, halka düşündiriş işlerini geçirip oturanyň üçin. Bu duzly şerebeli diliňem sözleriňem bolsa ýöne şol aňyrky hökümedi lerzana getirýär. Şo şo meni begendirýär. Şony aýdaýyn diýdim. Şolara diňe şeýle sözler bolar ýaşul başgasy bolmaz olaram näme ruslar diýerler ne dojdetis owo. Bu gün biz birazrak türkmen dildede we rus dildede neme ederis birnäçe sözler aýdarys näme üçin Birinjiden-ä olara messeç ibermek üçin. Diňe nemelere, öz diktatorlarymyza däl-de, başga olaň nemesine-de, hojaýynlaryna-da. Bularam marionetka, bulaň ikisem. Näçesi bolsa-da. Mundan ýöne başgasy Nyýazow marionetka däldi. Hakykatdanam diktator bolsa-da, haçan-da bir hakyky türkmendi. Men şony aýdaýyn. Ýöne ine şeýle aýtjak men, e, Zelenskiý dünküde çykyş etdi. Zelenskiýiň nemesinde şeýle bir sözler çykdy. Puý dohnet diýdi. Diňe Zelenskiýiň özi dälde halkam şeýle aýtdy. Kime nemetlerdigini Puý dohnet, stop zdoh diýdi. Ha, stop zdohli. Dogry. Hawa. Biziň hem hemmämiz bilýäs kime nemetlerdigini muny.

Raşid Meredowdan başgasy biziň hemmämiz türkmen dilimizi bilýändirsem we hormatlaýandyrsam türkmen dilimizi. Hawa. We bulan dilleri krýuskiý diller. A biziň gepleýän dilimiz bu dilde 40-30% türkski diller, türki dilleri, başga da grek, latin, italýan, iňlis, fransuz bulan öz dilleri hem ýok. Şeýle näme etjek? Tak bize Hemişe aýtjak olar näme üçin biziň dilimizde gepleýär? Olaň dilleri barmy? Olaryň dilleri diňe arkasynda, olam arkasynyň aşagynda. Şeýle diýeýin, teýinde. Tak şto neme edip oturmasylar bize. Beýle zatlar aýtjak bolup, zat neme etjek bolup. Ýöne birazrak poditožwaniýe etjekdim. Ýaşuly biziň şu ýylymyzy Biz seýrek çykan bolsagam, biz işimizi dowam etdik. Siz bilýäňiz, biz bile bir topar işleri geçirdik. Hawa, bize näme etmek, çykyş etmek hökman däl, işi geçirmek üçin, iş etmek üçin. Hawa, ýa-da uly-uly işler geçirdik, meň pikirimçe, ýaşuly. Men şeýle görýän. Näçe bizi aýry etjek boldular, näçe biziň aramyza girjek boldular, gaýtam ondan beter bizi ýakynlaşdyrdylar, birleşdirdiler. Ine-de şu Türkmeniýa biziň hemse bolýar. Biz Türkmeniýa birleşeliň. Hawa. Geljek ýylda men size-de, siziň toparyňyza-da, halkymyza-da iň uly üstünlikler arzuw edýän. Biziň iň uly arzuwlarymyz näme? Öz ýurdumyza barmak, öz ýurdumyzda ýaşamak, ýurdumyzy gülletmek ene şeýle biziň arzuwlarymyz. Bizde ýaman arzuwlar ýok ýaşuly. Ýöne bu garamlar, bu mankurtlar ine hemmämize garşy neme etjek bolup, o taýda-da žurnali propagandonlar hem bar, o taýda olaň bagyşlarsyňyz sözümi pidaras propagandonlary. Hawa. Ýöne onda-da hiç zady näme edip bilmediler bular. Hiç niýetlerine-de ýetip bilmediler. Gaýtam biz öňkimizden hem güýçlendik. Dowam hem ederis. Zdoknite. Şeýle diýjek. Halkymyza-da güllemek Halkymyz tüwelem gözlerem açylyp başlady meň pikirimçe we bir topar gowy-gowy işlerem edip başladylar. Şoňa men şükür edýän. Ýaşuly sizede hemmäňizede jan saglyk, iň gowy gowy arzuwlar we-de esasam arzuwlarymyza ýetmek. Men şeýle sözler aýtjak ýaşuly. Hawa. Başgada indi birçe sözüm ýene bir gezek gabyr bolsunlar haramzadalar. Muňa-da ýeteris nesip edende. Hawa. Sag boluň ýaşuly. Indi söz size ýene. He sag bol sag bol Çemen. Sözläp otyň weli owo. Emme ýürek telwa surar diýýär. Şonuň ýaly owo şu aýdýan sözleriňe ýüregim böküp dur sebäp sen ýaly baýdak ýaly türkmen biziň gelin gyzlary owo bar owo az däl olar gaty kän ýöne olar sözläp bilenok sebäp ýurduň içinde owo Şular ýaly režimiň basyş etmeginde kän gürläp bilenoklar ýa çekinýärler ýa gorkýarlar, olaryň başynda ölüm howpy bar-da bir toparynyň. Şonuň üçin şolaň aýdybilmeýän sözüni, şolaň ýürek nalyşyny ýa şolaň maksadyny ine siz ýurduň daşyna bir topar zenan bolup aýdyp dursuň, şolaň birem sen çemen. Haw. Sen ol biziň toparymyzda ýa Milli halas ediş komitetinde ýa Mejlisde bolmaňda-da şo taýdaky oturan adamlaň saňa bolan hormaty uludyr, onam men aýdyp geçeýin. Sebäp seň eden işleň bar. Biz ony halka aýdyp oturamzok şu gün, o aňyrky duşmany öjükdirmejek bolup. Ýöne bilýär çeme, sen goşýan ullakan goşandyňy, şonuň üçin men beýleki ýoldaşlarymyň adyndan saňa ullakan-ullakan taňryýalkasyn aýdýan. Sag bol, edip oturan işleň üçin hawa, toýuňda gaýtsyn. Toýuňda gaýtsyn çeme, berekella. Hawa, on, ýüz erkegiň durubilmedik ýerine sen zenan bolup baýdak ýaly galgap dur. Hawa. Öre bilmedigiň gözi çykdy, hany çemen öre. Şo bilen bil tutuşyp bilmeýän hökümet ýüzi gara olara men şeý diýip aýdaýyn başga näme diýeýin. Ine men seni indi dokuz ýyl bäri tanap bilin. Dokuz ýylyň dowamynda sen ýeke gezegem terse ýa yza ädim ädeňok öz prinsipiňden halka, mellete, döwlete bir ygrarlygyňda ýa bir merdanalygyňda ýa dik duran ýeriňde ýok. Men görmedim. Erkekleň yza süýşen ýerini gördüm. Hawa, bulaň bagyşlaň weli tegelek gumalaklan ýerini gördüm. Sende ýok o häsiýet. Şol bir durşuň. Durmuş üýtgäp biler, ýöne çemen üýtgänok. Ine şol. Hawa, şonuň üçin men saňa minnetdar, edip oturan işleň üçin. Hawa, bize, ýa biziň ýoldaşlarymyza berýän ruhy we maddy kömegiň üçin, maddy-material kömegiň üçin, çemen, hawa, men aýdyp oturmaýyn, hawa, ýöne özüm bilýän zadymy ine halka ýetireýin, ezop dili bolan bolsa-da, hawa, begenýän, guwanýan, hawa, meň durmuş ýolumda sen ýaly mert zenanlar bilen bir topar işi ýa ýoly geçdik bilelikde. Sag bol, barlygyň üçin, hawa. Nesip bolsa, sen bilen bileje ene aýak basarys Daşoguz topragyna-da, o taýda tagzym ederis şunça ýyl horlanan halkymyza. Olam bolar. Ine, sen ýaly zenanlar, juwanlar, ýaşlar halkymyzyň gelejegi ýa döwletimiziň ýa täze Türkmenistanyň. Salam Gulluk. Men begenýän. Öz ykbalymdan men ýüzde müň razy. Ahyr soňy halka hyzmat etjek ýa halkymyzy aňyrlygyna alyp gitjek ýaşlar döredi. Şolaň arasynda senem bar. Hawa. Senem bar diýmen sen şolaň biri. Hawa. Şeý diýsem has takyk bolar. Sag bol Çemen men şu günki gün täzeýleň öňe syrasynda başga saňa näme arzuw edýän ýaňy başda aýdyp geçdim saňa jan saglyk. Başlan işiňde üstünlik Ogul. Elmydam gülüp oýnap gelipdir şu duşmanlara ýamanlyk edip Ogul. Diňe gülüp gel çeme. Ogul şeýdip sen şolaň içini ýakyp ýaşapsyň. Sag bol men başga häzirlikçe aýtjak zadym gaty kän bol ýöne Ogul şu ýerde Täze ýyl gutlagyna men Ogul gatym aýrym zat goşmaýyn dände ýogsam sen dogry belläp geçdiň Ogul. Olaň ýeme. Orslar bir ýerde ýazypdyrlar-da, ýaňky bu Putin baranda, ýa-da Türkmenistana baranda, ol indi görýäňmi, seret, bir zat bar-da, ol atasy iki müň ýedinji ýyldan bäri häkimiýet başynda, oglam ýigrimi ikinji ýyldan bäri. Indi hasap edip görýäň weli, bu bir on sekiz ýyllap şularyň familiýasy Berdimuhamedowlar, şeýle dälmi?

Şonuň üçin bu bizem şol muhaýýadyklary indi bu gawnaýýadyklary öwürmek üçin elimizden geleni ederis. Bolar, bolar. Her birimiz öz ornumyzda, öz ýerimizde elden gelenjäni etsek, ine şonda ýurt düzeler. Sag bol, seňem edip oturan işiň ýüzlerçe, belki, müňlerçe zenana, erkege-de şol sanda ene görelde bolup dur çemen. Berekella. Berekella. Edip oturan işiňe. Taňryýalkasyn.
Ýaşuly oglan atlary Berdimuhamedowan täze, muňa neme huýsyna nemäni öwretmeli, türkmen dilini birazrak.

Hökman biz sadaka-da bereris, toýam ederis. Nesip edende şeýle-şeýle uludan toý ederis aşuly. Biz şu gezek halky biraz galkyndyrmak üçin, birazrak şu öz tarabymyzdan bardygymyzy görkezmek üçin, köp iş bolup durandygynam görkezmek üçin şu wagt çykdyk we-de nesip edende indi geljekki ýylam meň pikirimçe bir gowy täzeliklerem geler ýaşuly. Men şeýle görýän. Bu diktatorlaryň hiç haýsam nemetmez. Beýdip nemet bil dowam et bilmez. Hemmesem uje gabyr bolsunlar garas. Men şeýle diýeýin. Hawa. Esasy zat watana dolanmak biziň arzuwymyz. Hakyky, hakyky. Ýaşuly men ýene-de birçe arzuwym biziň hemmämizem bile üýşüp Şu aýdyşyňyz ýaly watanymyza dolanmak. Belkim geljekki ýylda şolam bolar, nesip edende. Göreli. Hawa. Şeýle arzuw, göreli. Hawa.
Kim watan arzuw edýän bolsa, kim watana hyzmat etmäge taýýar bolsa, kim şu gün, bu gün, düýnki gün, öňňinki gün edip oturan bolsa, hemme üçin ýol açyga. Watan bir adamyňky däl, ol hemmämize degişli. Hemme adama degişli. Ýöne şonuň üçin hemme adam göreşip bilenok ýa göreşmek islanok. Ine problema şu taýda çymy. Şony aýdaýyn diýdim. Dogry aýdýaňyz, dogry aýdýaňyz. O sen ýaly baýdak ýaly geliler ýüzläp müňläp şumal köçä ýa orta çykýan bolsa ol rejim on minut saklanmaga haky ýok. On minut, bir sagadam däl. Ýöne şoňa halkymyz düşünenak hemme zady Hudaýa Alla tabşyrýar. Hä, Hudaý ýa Alla neýlesin? Siz öz hak-hukugyňyz üçin göreşip bilmeýän bolsaňyz. Ýa näme Allaň başga işi ýokmy bizden ýa türkmenlerden başga? Ediň-dä öz etmeli işiňizi. Bir söz bar-ow, Görogly kitabynda okapdy, diýdi, Gaçanam Alla diýer, kowanam diýer. Bular haýsy biri? Ikisem bir-birine Alla diýer. Onda ol haýsynyň tarapyny tutmaly? Adalatly tarapam diňe öz hak-hukugyň üçin göreşmek. Şony etmeli. Ýaşyl bu zatlaň hemmesem gowulygydyr. Bir tarapdan bolmaly zatlardyr bular. Halk paka düşünmese şeýle zatlar bolup durýara. Eşitsin siz dogry aýdýaňyz Hudaýyň berenem Hudaýyň nemedenem şol diýip. Näme üçin diýse şeýle ýalta diýjek däl ýöne ýaltalyk bolýa şu. Öz hak hukuklaňy nemetmeseň goramasaň. Gorkup otursaň. uruş bolmasa bol diýip otursaň, şeýle zatlary diýip otursaň, sen öz ýurduňdan ýallaram, öz ýurduňda öldürýärleram. Garas öz ýurduň türmestana öwrülýäram. Şoň üçin Hawa, hawa.
Men aýdýan men migrasiýa baranda men şeýle näme etdim? Türmestana öwürdiňiz. Men türmestana ýaşap ýörüm. Basyň men diýdim.

Putinam şol, olaň nemelerem şol, hemmesem şol. Şeýle oýlanyp görseň. Poetemu bärde gorkmagam gerek däl, neme etmegem gerek däl. Batyr bolmagam gerek däl. Ýöne akylly etmeli hereketlerini. Ne biz edip otyrs häzir akylly hereketlerimizi. Oba biz nädogry nemelerem etdik, dogry, ýöne öz ýalňyşlyklarymyzdan biz öwrendik.
Netije çykarýar. netije çykardyk we-de ökde bolduk, ökde bolduk. Men şeýle görýän, öz işlerimizi, bilegne edip oturan zatlarymyzy, o zaman biz aýra däl, ýaşuly, biziň hemmämiz hem bir, biziň hemmämiz hem oguzlar. Türkmen hem däl, men türkmen diýjek däl özümize. Biz oguzlar. Şeýle. Tak şu bir gün nesip etene hemmämiz hem bilegne edip, birleşip zat edip, Ýeteris. Nesibamyzdadyr şo. Hawa.
Sag bol, azyňdan Taňry eşitsin, başga näme diýen. Bizem şo Hawa, şol şo arzuwda bir çaltrak halkymyzy ýitip gitmäkä ýer ýüzünden öz topragymyz, serhedimiz bellikä ýurda dolan Täzeden täze Türkmenistany döretmek. Oňa her her bir adam şeme özçe görüp biler. Sen öz garaýşyň görüşiň bar. Men özbaşyna oňky başa ýöne esasy zat biz birek biregiň ýüzüne seretmek däl-de bir ugra işlemek. Men elmydam şuny diýip gelýän beýlekilere-de hemme kişä-de. Ýöne ýok o bolunak bu bolunak ony etjek muny etjek ol bolmaýar. Halk bar halka goýaly referenduma sese goýaly. Halk özüne geregini saýlap alar şo taýdan. Ýöne halka janyňy, ykbalyňy ynanman sen nädip o döwletiň meselesini çözjek? Ine kyn ýeri şol. Ýa düşnüksiz ýeri. Şonuň üçin çemen öwüp edip oturan işleň gaty ullakan taryhda yz galdyrjak iş edip otyň sen näçe ýyl bäri. Başga adamlar bilmesede men köpüsini bilip otyryn seň eden işleň. Şonuň üçin men saňa elmydam öz minnetdarlygymy aýdyp gelýän. Owo ol saňa kompliment däl ol seň eden işiňe goýýan hormatyň çala. Men şuny goşjakdym. Olam gomalak atýalar näme edýäler kartda seredýäler şony göz öňüne tutýan. Şo şo men şony aýtjak bolýan bular bir topar zatlar ynanýalar a ne diktatorlar şto huýtyn diýeniň şto bi berdi huýly diýeniň oglam şo hemmesem şol bular neme ynanýalar. şeýle suýewerny zatlara ynanýarlar. Yrymçy, yrymçy. Yrymçy, ana, şo sözi inem edip durdum men, şo dilimiň ujundady. Ine, men şol, men şulara şuny aýtjak. Bu Berdimuhamedowyň nemesi petuh dämi, horaz dämi? Indi petuh diýjek, rusça aýtjak, petuh bulaň özleri. Indi şu ýyl geljekki ýyl atyň ýyly. Bu ýyl meň ýylym, meň ýylym ýaşuly. Taşda göreli, göreli indi kimiň geljek ýyly bolary. Kim bedew, kim bedewde bolýar diýen we tüwelem. Ana Irym tarapdan näme etmeli bolsa indi göreli, indi göreli ýaşuly. Ay, ay, ay, bolly, bolly. Oýna diýen ýaşuly. Ýöne aýtjak zadym, ine şeýle indi nesip edende bizem bir nemämize ýeteris, netije netijä ýeteris ýaşuly. Pellehana bararys.
Kim öňürti barýa ýaryşlaryna. Indi sen at ýa bedew ýyly bolsa hökman baraýman. Garaz at bolup bir ilkinji bolup bedew bolup pellehana gelseň şol ýeterlik. Hat bolup Nesip edende. halkymyzyň ýeňişi. Hawa bolýa. Ýaşuly onda şuň bilenem halkymyzy ýene bir gezek gutlaly. Jan saglyk, esasy jan saglyk meň pikirimçe. Başgasynam, başgasyna-da ýeteris biz, nesip etende. Hawa. Hawa. Ýöne halk bolup hereket etmeli, şol indi hemme kişi üçin aýdyň. Görnüp otyr, ol halkyň başynda oturan jenaýatkär toparyň bizi nirelere alyp geldi, nirelere düşürdi, haýsy guýyň düýbünde ýatyr. Hawa. Bu, bu, bu, bu, bu, bu düşen Bu betbagtçylygymyzdan çykmak üçin biziň hemmämiziň halk bolup bilelikde hereket etmegimiz zerur. Çemen ýenem bir gezek çagyragyň üçin sag bol, men saňa örän-örän minnetdar, gelejekde-de şu öňkimiz ýaly agzybirje işläli. Sag bol, habarlaşyp duralyçamy?